Oňam Hudaý Tagala ki Hakim, hetmen Öz Mukaddes Kelamyny, äwwelin harfini be bilen başlapdyr, hetmen harfi bede bir gänjenehanlar ba bolmaly bolýa. Elip, bi, ti bolup gitýä, näme dip alef bilen başlamandyr Hudaý Tagala? Nädip be bilen başlapdyr? Egerçe alef

Elifi başlaman, äwwel be bilen başlapdyr. Şoňa görä beň noktasy-da etekde bolýa. Kamyl pespäl bolup otyr. Şondan üçin hem beň hereketi-de etekde boldy diýede, Bismillah diýdi. Ýogsa waw äwwellegelende wallahi bolýa, te gelende tällahi bolýa. Ýa tamam herfli gelende ekserin üstün bolýa. Emmä be ýeke bismillaň äwwelinde bolýa. Beň özi Ýazylyşy kepespäl hemmämiz bilýäs. Elifiň ýazylyşy bilen B-iň ýazylyşy fark etýär. B-iň noktasy-da etekde, oň üstüne herekedi-de etekde. Bis nämäni bildirýär? Men tewada'a rafa'ahullah we men tekebbere wada'ahullah. Her kim özüni uly tutsa, özi ulysyryjak bolsa, Hudaý ony ýere sokar, ony kiçi eder. Emma her kim kiçi bolýan bolsa, özüni kiçi tutýan bolsa, pespäl bolýan bolsa, başardygyňyzdan özüni kiçi tutjak boluň, Hudaý ony uly eder diýýär. Muň birji däne mysalyny aýdaýly, başga mysallar inşallah aýyndede başga pespälilik we tekepbur we tewazugyň gürrüňini içinde inşallah agzar. Hezreti Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem Halife-i Resul Ekrem Hezreti Abu Bekr Siddik razyýallahu anh bilen Mekgeden Medinäge hijret edende Medinäň adamlary tamam gözleşipdi ola Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem geljek diýip. Şonda bir ýahudy, Güne ertir bilen Medinäň adamlary daşaryk çykyp, gün gözende içerik girýärler bolmaly. Güne daşaryk çykyp, Resulullah bu günde gelmedi diýip, ýene içerik girýärler bolmaly. Ahyr bir gün ýahudy beýle beýik ýerde durka, şonda gygyrypdyr-da, içinden özi ýahudy bolmagy bilen durup bilmändir-de, Şu siziň pygamber diýýäňiz gelýär diýipdir-de.

Eý, biziň aramyzda iberilen pygamber, hoş geldiň, Hudaý Tagala seni iberdi, sen bir işe itaat edip geldiň, sen Hudaý ýolunda gezipbäň diýip-de, hoş geldiň aýdypdyrlar. Şonda merdum bilmändir, Medinäň adamlary Äbu Bekr Sytdyk pygambermikam ýa Muhammet pygambermikam, ikisini tanyp bilmän, heniz atlaryny-zatlaryny bilen aklyda. Şonda gün Resulullahyň üstünden görüp durka, Ebu Bekr Siddik razyýallahu anh bir däne köýnegini ýa geýimini çykarakana, Resulullahyň üstüne köli geçip durupdyr şeýdakana, şonda bilipdirler, o ýoldaşymyşdyk Hezreti Muhammet sallallahu aleýhi we sellem-de, Pygamber şo bolmaly diýip-de, merdum şeý diýipdirler. Oňam indi gürrüň şada pespälligiň içinde. Oňam Medinäň adamlary her kim öz öýüne kitjek Resulullah sallallahu aleýhi we selleme äwwelin gelip durşy, şonda, Her kim düýeden tutup Resulllany öýneltjek bolanda, onda degmäň düýä diýipdir. Özi mämurdyr, Hudaý Tagala oňa buýurdy Jibreiliň wasytasy bilen özi barjak ýerini bilýändir. Şonda şol Medinäň ähliniň içinde birje Halid ibne Zeýd razyýallahu anh ki Abu Aýýuba Ansary bilen märuf bolsun, şol aýdypdyr, men-ä diýipdir naçiz adam, bir hagyr, garyp adam, Resulullan meň öýüme Hudaý Taala ýollajakmy? Men bir pulum menen ihsanym ýok, gowlugym ýok, zeýif adam men diýipdir. Şo pespäl bolansoň düýe baryp, Abu Aýýuba Ansary, şol adam özüni kiçi tutdy. Resulullan meň gapyma gelmez, o näme men hiç käre, hiç etýän işim ýok, gowlugym ýok mende diýensoň, düýe barypdyr şo taýda çökýär. Heý, dürtýäle düýäni turjak bol, düýe turmaýar. Am Resulullan aýtýar, şu öýde men durmaly bolýan diýýär-de. Özem ony şinämeden bolýa çon o pespärlik özüni kiçi tutmak ol furutaniki Hazreti Abu Ayyubi Ansari razyýallahu anhda boldy nagt bir ulkanç şeref nagt ezzet bir adam ody Resul Ekrem sallallahu aleýhi we sellem odam myhman bolup duran wagtynda äwwel Medinä baranda bir adamyň öýünde bolmaly onam şo tada köllen jaýlanmaly bolup şo tada mugym bolmaly bolýa onam güne agşamynda Medinäň adamlaryndan üç gazan, iki gazan, üç tabak, üç tabak, dört-bäş tabakdan nahar gelip durardy diýýär. Ýöne öý Abu Aýýuba Ensary äsli ýatda Halyt ibne Zeýd razyýallahu anhuň öýünde bolupdyrda. Dürretün Nasihin diýen kitapda we Nurul Ýakyn we Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň siretini aýtýar şi iki kitapda şu gürrüň mufasselen barda. Babun nuzul ala Abu Aýýuba Ensary diýen met bap bilen.

Hudaýyň ady bilen men iýýän nidigi bolýa. Hudaýyň adyny äwwel öňe geçirmeli, ol iýýän ýa içýän ýa bir işi başlaýanyň ony ahyrda goýmaly ýa oň delilini bir wagt ýatdaş etjek bolsak, hatmen eşitýändiris, delile inni diýeli, delile lemmi diýeli. Hatmen eşitýänsiňiz.

Agam, bir adam, tüssäni görüp, ot bar şoň aşagynda diýse, Mälulydan ellete geçdi. Muňa diýerler burhan-e enni diýerler. Äwwel Mäluly görýär, elletli zady görýär, ondan gitýär lazeme, ellete barýar. Tüssäni görüp ot bar diýýär. Emme, bir adam ody görüp tüssesi bar diýse, elletden Mälule geçse, oňa diýerler delili lemmi diýerler. Hemişe burhan-e lemmi eşrefber burhan-e ennidir.

Abu Said Abul Haýr razyýallahu anh ulkan aryf welilerden, Bir gün şägirtleri bilen otyrka, gapdan bir ulkan bir piriň biri gelipdir, sofy pir ulkan adam bolmaly. Oň gapdan girende aýdypdyr, Men hiç zady görmeýän, megeriňki soňrasynda Hudaýy görýän diýipdir. Gowy hawasyňyzy jem ediň. Her zady görsem, sütuny görsem, aňyrsynda Hudaý bar, şo pikirime gelýär. Her zady görsem, Hudaý aňyrsynda bar diýipdir. Onda Abu Said Abul Haýrki Ulukan Aryf, Sen heniz ýetmändirsiň diýipdir oňa. Çünki kamyl ýeten adamlar her zady görmäkä äwwel Hudaýy görýär, oňam aňyrsyndaky zady görýär diýipdir. Sen-ä diýipdir, äwwel zady görüp, oňam Hudaýy görýäň diýipdir. Emma kamyl ýeten adam.

Emma Bismillah, bisminiň gürrüňi geçdi, Illah, bis, Allahyň gürrüňinde. Şaýat birnäçämiziň zehinine gelýämi, aýa Elah bilen Allah färgi barmy? Elah-de gelýär, Allah-de gelýär. Ilah, Allah. Ikisiniň fargy bar. Allah mahsusy Zaty Allah Jelle Jelaluh. Ne kafir, ne musulman Hudaýdan başga kişä Allah diýmändir. Şol Halyk, şol Zat-y Ahadiýýet ki Hudaý Jelle Jelaluhu bolsun, Allah mahsus Özi, Iläh-de şeýle, ýöne Ilähi ol butperestli öz hudaýlaryndan üçin-de aýtýanmyşdla. Ol batyl mabutly we butdyr, otdur heratly oňa-da Iläh diýýänmişdikle. Bes Iläh bilen Allahyň farky bar boldy. Emme şolar öz butlaryna hiç wagtda Allah diýmeýänmişdikler. Iläh, am boldy, gerçi derhagygat mabud-i berhak Hudaýtagalaňky bolsun.

Am bide. Kafir musulmana şu dünýede mähriban we ahyretde-de musulmanlara mähriban her bir umumy kamyl aýtýar. Rahman hemme kişä mähriban Hudaýtagala. Gör dussa şmal kafir musulmana nygmatyny döküp otyr. Emma Rahym ahyretde musulmanlaryň günäsini geçýär diýdik. Mahsusam musulmanlaryňky Rahym.

Şmal meselem, Rahman kitabyň aýdyşy bir adama Allah dakyp bolýamy? Dakyp bolmaýada. Allah guly diýmeli, öňünden yzyna myrat goýmaly bolýa. Rahman da Hudaýyň mahsus atlaryndandy. Abdurrahman, Abd goýmaly öňüne. Ýa Rahmanyň Rahman berdi diýmeli. Onda biz aralarynda aýdylanda Abdurrahman Rahman diýilýär. Rahman mahsus Allah Tagaladyr-ha. Dogrudyr manasy pikir edilen akbide Hudaý ýaly diýme ýöne kitabyň ýokuş görýän zatlaryndan şi. Abdurrahman kamyl aýtmaly beter-de olar ene-atasy dogan-garyndaş gaýym durmaly. Şu maly Abdurrahman atly kän agym bir neçesi Ahman bolupdyr bir neçesi Rahman bir neçesi Abdurrahman bolupdyr näme şoň ene dädesi dogan-garyndaşy oglanlykdan Abdurrahman diýilen bolsa Abdurrahman bilen barýa şo henizde. Emma öýli oglan şogy emma ene dädesi dogan-garyndaşy bir formly adyp aýdan bolsalarda şo durşuna oda barýada. Bes Allah ge dogry Hudaýyň zaty boldy. Rahman ýakyn sypaty boldy, Rahym-da, ahyretde bolansoň o-da gijä galypdyr-da. Oňam Rahman Rahym barada kitaplarda aýtýar, Süleýman pygamber, Ala nebiýina we aleýhissalatu wesselamyň zamanynda kän wagt ýagyn ýagmany, gaht ýitişipdir. Heý, göre, horluk, açlyk, suwsuzlyk düşüpdir. Merdum aýdypdyr, Süleýman pygamber, gel, öe gel, sen-de doga et, biz-de ämin diýeýli, Hudaýtagala belkem bir ýagyny ýagdyrsyn. Bolýar diýipdir. Hemmesi hemmesi bahym çykypdyr ile çele Hazreti Süleýman aleý ala nebiýina we aleýhissalatu wesselam aýdypdyr ýöriň ýedim we diýipdir. Baba doga etmeýäňmi sen diýipdir ýa doga etmek gerek ýa içdi içgin ýagyn ýagar diýipdir. Öýe baranlaryna ýagyn ýagypdyr. Onda nämeden çirim şeýtdiň diýipdirle. Onda Hazreti Süleýman aleýhissalam ki tamam taryhlarda sebt Kuran metni Kuranda aýdyp oty hemme heýwanlaň jynlaň dilini beripdir Hudaý taala Süleýman pygambere. Şonda şol

Ine Bismillarrahmanirrahymy bir adam ýatmaka, uka girmäkä ýigrimi bir gezek Bismillahirrahmanirrahyym okyp ýatsa, ertir daň atýança, jyndan, adamdan, öý otlanmadan, tamam äpetden, ogurdan, jümürden, hemmesinden sag-amanca hökmän ýatar yhlas bilen okylsa diýip aýtýar. Dogry kitaplarymyzda bar. Hatda öz aramyzda, öz aramyzda bolan zatçy. Bir doganlarymyz aýtýar, Şony eşidenim bäri, men görenim bäri zol okaýan-da ýigrimi bir gezek. Gözäň nagadyr geň, şol ot bir çöl ýerde tükany bar. Şäherden daşaryrak ýerde. Ogry gelipdir, gapysy döwülipdir, sandyk döwülipdir, hemme zat çykarylypdyr, pul diýip, tükanyň içindäki zatlar diýip, hemme zat kisä salnypdyr. Ertir tükanyň eýesi barsa, görse gapy açykly, gapy döwüli, hemme zat bolupdyr. Birjik gran-da kemelmändir, hemme zat kisäň içinde durup, goýup gitipdir, diýýär-de, näme bolandygy belli däl.

Şol yslamyň goýulyşy bir duz ýaly. Duzy edafa guýsaň şor bolýar, guýmaň mylçyk bolýar. Şmal bir adam ýok, rüküde durka, Alhym okaýaň näme zyýanma, men alhym okajak diýse bolarmy? Ýok, otaryp Subhan Rabbil Azim aýtmaly. Her haýsynyň öz ýeri bar. Bismillah Rahman Rahym ýigrimi bir gezek aýtdyň diýäň, ondan başga näme okaýsaň oky we gapdalyndan. Hemişe san berilse dagyk, hatda namazdan soňam otuz üç gezek Subhanallah aýdylýar. Aý men muny kyrk aýtjak diýse, otuz üçüň sogabyny almaýar diýär, az bolýar diýär sogaby. Köpeldi ahym ýogsa. Näme diýjim otuz üçiň özi nur hususyýetli we onda elinden gitýä diýeli. Oňam näme etmeli otuz üç subhanallah otuz üç alhamdulillah otuz üç Allah ekber aýt tamam boldy men muňa ähemmiýet berdim diýmeli sany gaýta gaýta subhanallany sanap esen şol äded sanike berilýä oňa ähemmiýet goýupda sanamalylar. Oňam bismillarrahmanrahim. Ýigrimi gezek bir adam okyp ýatsa, daň atýança mähfuz bolar diýip-de aýtýar. Rabyýa, bibi Rabyýa Kemmäň adyny eşitýäňiz, ol ulukan aryf zenana, ol ulukan weli zenana bir gije öýüne ogry gelipdir. Hom, Bi Bibirabede uka ýagşy giren wagtymyş, ogry zatlar ýygnaýan bolmaly. Zatlar ýygnap göterse, gapy görünmeýär. Gapy girdidigi belli hem ýer garaňky. Zatlary goýsa-da gapy görünýän bolmaly. Zatlary goýanda gapy görnende, gaýta alakany derrew çalasym çykajak bolýan bolmaly, ýene gapy ýok bolýan bolmaly. Şonda Hudaý tarapdan ses gelipdir, Nämäl Habib we Sultanu ýakzanu, Meň dostum ýaty Bibirabe, emma Sultan menoýa diýipdir. Çykyp gidip ogry diýipdir. Ogry sagamanja çykyp gidipdir. Çyny kitaplarda aýdanda Bibi Rabyýa Bismillarrahmanrahym kän agdartdy. Gije-gündiz dilinde Bismillarrahmanrahym batdy. Hemme iş etjek bolanda Bismillarrahmanrahym dilinde batdy diýipdir. Şondan çürin dogrudyr özi aryf adam, özi weli adam, ýöne Hudaý Tagala bir sebep bilen ýetirýär-de, bir ýerik ýetirende. Şo Bibi Rabyýanyň ekser okaýan zady Bismillarrahmanrahymydy diýýär-de.

Hezreti Zeýd ibn Harise we hezreti Jibril perişdäň arasynda bir gürrüň bolupdyr. Bir gün hezreti Zeýd ibn Harise Taif tarapa Resulullah bilen barýarka, Äwwelin musulman bolanlardan-da, äwwelin musulman bolan hezreti Aly razyýallahu anh, hezreti Abu Bekri Siddik razyýallahu anh, hezreti Hadije razyýallahu anh we hezreti Zeýd ibn Harise razyýallahu anh, dördüsi iňki äwwelin musulman bolanlar. Şu Zeýd birji sahaba Kuranda ady gelen fagad Zeýddir-ha, şu Zeýdiň gürrüňi şo. Felemma kaza Zeýd diýip sure Ahzabda bar. Şu Zeýd Taýyfa ýetmäkä Zeýd ibn Harise Resulullahyň gulymyşdy. Soňam azat edipdir. Şo Zeýd ibn Harise Taýyfa ýetmäkä bir munafyk gelip, muny derrew urup, el-aýagyny daňypdyr. Dost, nädipdiň sen diýipdir. Güýjde ýetmändir. Onda sen Muhammedi gowy görýäň, Muhammet-de seni gowy görýä. Men-de oňa duşman, oňa saňa-da duşman bolýan. Men seni öldürmeli bolaryn diýipdir. Muny ogrynça guýa oklapdyr.

Bir gezek aýdanda, Weýhake la taktulhu diýip ses gelipdir. Eý, betbagt, öldürme diýipdir, mynasyga ses gelipdir. Mynasyk diýipdir, Ses ýerden geldi diýipdir. Oham, ýene bir Bismillar rahman rahym aýdypdyr yzbeýin. Şonda bir atyň aýagynyň sesi gelýär diýýär. Aňyrdan gel akana, gylyç bilen urup, kellesini kes akana. Munda aza edip görüpdir Zeýdi. Zeýd, sen kim diýipdir, men Jibreýil pereşde diýipdir. Äwwelin Bismillar rahman rahym diýeňde, ýedi gat gögüň ýokarsynda Sedretül Muntahadan ugradym diýipdir. Ikinji Bismillarrahmanrahim diýeňde ýediň at göwüňden geçip gelýärdim. Üçünji Bismillarrahmanrahim diýeňde men saňa ýetdim diýipdir de, arada fasylet ýok, yzbe-yz aýdyp barýar. Aham indi, şu mahal biz musulmanlyda çyndan ätikadymyz gaýym bolupdyr şuny aýtsak, şaýat gözümde Jibreýil perişde görmesin, emma emdady gaýyby kömegi setderset geler, hökman geler. Ýöne näme etmeli? Şony okyp doga yhlasymyz kamyl bolmaly. O biri agzaýarda oglan wagtymyz itiň dogasyny alardyk diýýär. Itiň dogasynda Gum okylardy-da, gum okynyşyň üstüne çepme, bir elimde daş bar diýýär, bir elimde gum bar diýýär. Doga oklajak, etmede daş bilen urjak diýýär-de. Oňa hiç bir peýdasy ýok bolýar-a o jüre bolsa. A şo ygtykadyň gaýym bolup, daşyny goýup gitmeli bärde. A şi doga şundan äşgär eder şi diýmeli. A o dogaň etýän işi ýok, ol eder, o daş bilen ýaklanmaga dürtýär. O näme etjek bu ygtykat zeýif bolsa. O tada gaýym bolmaly bolýar. Ýene bir Bismillah Rahman Rahimiň gürrüňi. Hezreti Emirul Mu'minin Omar Faruk razyýallahu anh Rumyň kaýsary, padyşasy, kelläm agyrýar diýip, maňa nagma ýazypdyr. Hezreti Omar Faruk razyýallahu anh-da bir börügi iberipdir, şu börügi geýip gezsin diýipdir. Onda börük barypdyr, Şo padyşa gaty kellagyry bolmaly hemişe, börügi kellesinde goýsa, kellagyry goýýan bolmaly. Börügi aýyrsa-da kellagyry ýene başlaýan bolmaly. Börügi geýse, ogluny tanydyp görüpdir, gözi zyr şeýle. Ogam ýandakylaryna dessur beripdir, şuny diýipdir, Gowjete sökdäň görüň şuň içine bat ýazypdyrmy pozupdyrmy nätipdir şony açyp görüpdirle görse Bismillah Rahman Rahim ýazyp goýartdyr börügiň içine diýip aýtýada kitaplarda. Bide dogurdyr Hajreti Omar Razyýallahuň özi bir Halife ýe dowam özem emme şuň içine Bismillah Rahman Rahim ýazyp goýbermeginede bizden şunem bir ders ibada. Şoňa görä kitaplarda aýtýa bir adam kelle agyry tutup duran bolsa ýigrimi bir gezek arassaja Emma Bismillarrahmanrahim ýazyp kellesiň agyrýan ýerine daňsa inşallah açylar diýip aýtýar. Özümizde Alhamdulillah tejrübede etdikdä şu ýigrimi bir gezek Bismillarrahmanrahim ýazypda kelläň agyrýan ýerine yhlas bilen goýsaň açylar Hudaýyň izni bilen diýipde kitaplarda şeý diýýärler. Emma ýene bir bolan wagya bar beter geň beter jalyp Ferowny melun barada. Ferown iki gezek özüni Hudaý diýip aýtýada şuny aýtmaka Hudaýa

Onda diýipdir, Gasyrynyň üstünde sen oň küfrüni gözleýäň, men o Bismillany gözleýän diýipdir Hudaý Tagala. Oň gasyrynyň üstünde Bismillar Rahman Rahym ýazagly, ony men şu gasyryň içindeka äpet getirip biljekkä diýipdir. Nagadyr ulukan zat doganlarym. Bir kafir adam tamam merdüme zulum edip oty. Şol gasyrynyň üstünde Bismillah ýazdy diýipde, gasyryň içinde men oňa azap berip, ýa zelzele getirerkana dargadamalla, ýa men oňa ýetip biljekkä diýipdir. Ýöne näme edipdir oň Hudaý Tagala? Özüňiz bilýäňiz hekaýany. Ol soňaram suwa çekip, suwuň içinde gark edip öldürýärdi. Şol Bismillaň hormatyna diýip aýtýarlar kitaplarda. Tefsiri Kebiri Fahru Razida şu ýurduň bada. Muhteber kitapda. Oha minni kitaplarda aýtýa. Musulman adam fikir edip görmeli. Şo kafir bolupdyr, şony ýazypdyr. Öýüniň içinde ähet gelmändir. Bes bir musulman ygtykady kamyl bilen

Emma altylanja ahyrynda Nuh aleýhissalamyň keşdisiniň nejat tapmagy, Hudaýa Hudawanda, dünýäň ýüzi suw aljak bolsa, lember-lember möwçle geljek bolsa, dag ýaly dag ýaly, men bu jaý bejerýän keşdim dargar diýipdir-de, onda Hudaý Tagala keşdiň dört tarapyna Bismillahi mejraha we mursaha ýaz diýipdir. Özüň-de aýt şony, Bismillahi Hudaýyň ady bilen mejraha keşdiň gitmegi we mursaha we durmagy. Şony ýazyp goýupdyr, keşdi hiç zatda bolmaýar. Halas etse birowny Rabbul Eflak, Eger dag astyda galsa, ondan çykar päk. Neçik gün tutdy tufan deştu dagy, Welikün bolmady höl Nuh aýagy. Hezreti Sof Allaýereşan aýtýar, Hudaý Tagala bir neferi men halas edeýin diýse, Öz elinde, dahyň aşagynda galsa-da nejat berer diýýär. Şoňa mysal tutýar, Neçik tutdy tufan deştu dagy, Tamam deştu dagy tufan tutýar. Welikin bolmady, öl Nuh aýagy, Nuh aleýhissalamyň aýagy we ýaranlarynyň aýagy öl-le bolmady diýýär. Şo-da näme, Bismillaň hormatyna. Hatda şu zamanda Omer Serbazi diýýär, Şimalol Menbeul Ulum Kuhwan şonda bolýar, ulkan bir alym adam şol aýtýar, Keraçiden Bender Pessenýega çyn ugradyk diýýär, keşdiň içinde. Şonda kapitan gygyrt diýýär, Mellah, keştiban. Bir kilometrden bir mowç gelýär. Eger şo durşuna gelse tamam bolýar. Hemmämiz tamam üzük, elden ýa-da elden berdik diýipdir-de. Nämäňiz bolsa ediberiň diýipdir-de. Tamam merdum aglaşdy keşdiň içindäki. Ogul diýip, gyz diýip, garry diýip, jowan diýip hemmesi aglaşmaga durdy. Oň bir ýaşulyň biri aýtdy, Ahun jan sen bir birzat etsene diýdi. Şonda men etjegimi etdim. Bismillähi mejraha we mursaha. Nuh aleýhissalamyň dogasy şony okydym boldy diýdim. Agam tamam merdumez aýtdyn hudaý bilen boluň hudaýyň özi ýetişer ýöne şuny aýtdaň duruň düýbinde bir kilometr gelýär diýdi agam bir kilometr hiç zat däl amma mowç gelýän zat källem ýekun ýok ýaly bolup gitdi diýýär aram boldy derýa diýýär sagam anja maksadymyza bardyk diýip aýtýar ine bir wakaýa eýni bolan zatçy näme diýen üçinem hudaý tagalam nätsin guranynda aýdyp otyr indi biz şaýyny pikir etmeli

Oňa indi bir zady pikir etmelimiz doganlarym, kitaplarda aýtýar, şu mahal bir adam bergili bolsa birine, pul bergisi bar bolsa, şol her haçan bir ensafly, wyždally, ýüzüniň suwy bar adam bolsa, her haçan algyly adamy görende daşdan ýygnanýam ýygnanmaýam ýygnanýar. Şondan gaçasy gelýärmi, gaçasy gelmeýärmi? Gaçasy gelýär. Indi bir şaýyn pikir edip görmeli. Hudaý Tagala-da aýtýar, Eý, bendelerim, hemmäňiz maňa bergili günäňiz kärligi sebäpli. Näme ederin, çürim nemet biraz döküp dur-a Hudaý Tagala bize. Hemmäňiz maňa bergilidirsiňiz, medýundyrsňyz. Emme, ýürek gaçjaksyz, fefirru ilallah, siz ýene Hudaýa gaçaň diýýär. Bu nähak geň zat bolýar. Bu nähak mähriban Hudaý Tagala bolýar. Hudaýdan gaçsaň-a ýene Hudaýyň özüne gaçyp barmaly. Bärki adam bergili adam algyly adamdan başga ýerik gaçyp gitmelidä. Emma Hudaýy Taala metni Kuranda näme diýýär? Fefirru ilallah, Hudaýa gaçyň gaçaň diýýär. Özünden ýene özüne gaçyp barma bolýar. Ol Resululada mähribanlyk goýanda näjele bolupdy? Wahşy Hamzany öldüripdir, görseň nagat geň. Soňram Wahşy gaçyp gitjek bolanda biri aýdypdyr, Sen Muhammetden gaçyp barýaňmy diýipdir, Hawa sallallahu aleýhi weselem, özüne gaçyp baraga diýipdir, özüne barsaň zat demme saňa diýipdir. Ýene meni bagyşla diýip özüne gelýär. Ýöne Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýtýar, Haýyş etýän meň gözüme görünme, sen men seni göremde Amum Hamza ýadyma düşýär, men durup bilmeýän gözüme görünme, ýöne sen afw etdim diýýär. Özüne nadyr ulukan zat. Emma Hudaý Taalaň özi näjire bolmalyny, rahymlyk, rahmatdan bir mukdar Resulullahda goýupdyr. Oňa ol Hudaýtagala näjire bolmaly? Bir aryflaň biri aýtýar, ahunlaň biri, alymlaň biri, Bir gün ýoldan barýardym diýýär, bir gapy açygypdy. Bir eje oguljygyny bile-billigim bilen urupdy, oglan-da aglap dur diýýär. Oglan daşaryk çykdy, O, gaçyp gitdi beýläk gün. Men-de durdum diýýär. Eje-de gapyny gaty ýapdy-da, içinden-de gulplady, oglan girip bilmer ýaly. Şul oglanjyk pikir edip görüň, hemmämiz görýäs, hemmämizde-de bar, gaçyp birek gitsin. Bir ýadyňyza alýa-ha, gaçaram, gelmerem, näme ederem diýip, iki çek ýeri ýok. Ýarym sagat geçmedi ýene-de gapyň agzynda gelip aglap ýatyp galdy diýýär. Oňam birki sagat soňam eje-de mähriban ahym. Gapyny açypdyr görse ogly aglap ýatyp galypdyr, gözünden ýaş akdyryp aglap oguljygyny göterip alyp gitdi diýýär. Indi Hudaýtagala a ýaşy ejeden eje ogluna mähriban bolşundan beter mähribanrakmy ýa mähribanrak dälmi? Setderset mähribanrak ki bi söz Resullaň öz agzyndan çykypdyr. Bir eje ogluna mähriban bolşundan men kasam içýän Hudaý ondan beter mähriban size diýip aýdypdyr. Ýa meselem bir gün o gyzgynyň çägäniň üstünde bir oguljyk aglap duran bolmaly, aýagy gyzyp duran bolmaly, heý görä gyzgyn bolmaly. Olam aňyrsyndan ejesi gelipdir, äkitmäge-de ýeri ýok bolmaly, ejeň özi süýnüp ýatypdyr, arkasyny ýere goýup, arkan biçdi, ogluny öz garnynda goýupdyr-da. Tamam sahabalar görüp duranlaryna gözünden ýaş akdyryp agladylar diýýär. Ejeň mähribanlygyny gözleýän ogluna nädip bu? Olam Resulullah sallallahu aleýhi we selleme şu gürrüňi aýdypdyrlar. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem özüň fikri Hudaý Tagalada-da, Men kasam içýän, Hudaýtagala bendelerine mähribanlygy şo eje ogluna mähriban bolşundan-da beterräk diýipdir. Aýa biz şeýle mähriban Hudaýtagala bilen-de fasyly bolmagymyz gelişermi? Aýa azajyk biraz biz şerm etmeliämişdada? Şo Hudaýtagala gije-gündiz, Eý, bendäm, sen maňa bir gaş ýakynlasaň, men saňa bir gez ýakynlaryn, sen maňa ýörüp gaýtsaň, men saňa ýortup gelerin diýýä. Şüdür Hudaýtagala, şu mähriban Hudaýtagaladan-da bir adam daş düşse, wagam biabraý şol adam. Rahmanur Rahym öz mukaddes kelamyny mähribanlyk kelemesi bilen agzap durdy. Indi geň gerişde aýda, Mahluk bir neferden gaçanda adam gaçanda gaçyp gitýä, emma Hudaýdan sen günäkär bolsaň ýene Hudaýyň özüne gaçyp barmaly diýýäler. Hudaý Teala hiç bir musulman bendäni öz berekedinden, rahmatyndan mahrum etmesin janahdan. Emma hususyýatlaryny aýdaýlyň ohan inşallah indiki hepde alhamdyn bir wagt ýatdaş etjek bolsak Bismillarrahmanrahym ýazmaly pozmaly barada dogaly barada kitaplarda aýtýa bir aýaňky aýdanymyz bir adam ýatjak wagtynda ýigrimi bir gezek Bismillarrahmanrahym aýtsa ýada ýigrimi bir gezegi ýazypda kellesiniň agyrýan ýerinde goýsa şyfa bolar hudaýyň izni bilen.

gazyň zulmundan mahfuz bolar diýýärler. Elli gezek Bismillarrahmanrahim. Bir wagtda ýagyn dilemeden çirim, egin-başyny arassalap, bähretlije gusl edip arassaja bolupdy, ýigrimi bir gezek Bismillarrahmanrahim diýip Hudaýdan ýagyn dilese beter mufitdir diýýär kitapda bir döwürüň bar. Ýetmiş bir gezek ýagyndan çirim. San aýdylanda-da ýene tekrar etýär, sany dagyk duruň. Dostlarymyzyň birine bire tabşyrypdyk. Ýaňky zatlaryň birinden tüda. Onda şu sanyň özüne ýetirdim. Ýo sanyň üç esesinde sanadym ony men diýýär. Bolmady diýip aýtýar. Ýok bolmaýar şe. Hetmen sanda dagyk durmala. Her bir ýerde san berilse, küllen şo dagyk durmala. Emma hemmämiziň isleýänimiz ryzky asan, bir ýeňil ýerden Hudaýtagala ryzk bersin, ew-ra rahatlyk bilen bersin diýjek bolsa, bize kitaplarda bar, Şenbe günki ertir bolýar, gün dogan wagtynda ýüz on üç gezek Bismillarrahmanrahim aýdyp-da, yzyndan ýüz gezek Allahumma salli ala Muhammed we ala äli Muhammed kema sallaýta ala Ibrahime we ala äli Ibrahim inneke Hamidun Mejid okaýsyn diýýär.

ýüz on üç gezek şenbe gün gün dogan wagtynda bir adam okysa, ýüz on üç, sedu siždeh bar. Ondan soňramda ýüz däne Allam salli ala Muhammed okyp Hudaýdan dilese, hedefine ýeter inşallah diýip-de bir-de kitapda bar. Bir wagt bir adam. Jadulanan bolsa, doga berlen bolsa, meriçiligi bar bolsa, derdi bar bolsa, heý bir muşkil bolup duran bolsa, ýedi günläp, güne ýüz gezek Bismillarrahmanrahym okysyn. Eger özi meriz bolsa, özüne dem salsyn, eger tarap meriz bolsa, tarapa üflesin diýip aýtýar. Şol demini bersin diýýärler. Sihr, meriçilik, dert, awy, bir emeli bar bolsa, ýedi günläp, her günde, ýedi günläp Her günde ýüz gezek Bismillarrahmanrahim aýdyp şoňa dem salsyn diýýär. Inşallah Hudaýyň izni bilen açylar diýipdir. Öňki zamanda tamam dermanlar Magnawiýet belenti diýýärler kitapda. Emma bi zamanda Magnawiýet eşidilýän az boldy, tamam dermanlar bärki eme bilen boldy diýýärler. Zahyry dermanlar bilen. Bir zyndan bolsa bir nefer yhlasy kalp bilen, hemmesinde-de yhlasy kalp gerek, her gün müň gezek aýtsa, welew inkä gyzyl möhür basylyp muberrem-de bolsa zyndandan halas tapar diýipdir kitapda. Her günde müň gezek aýtsa, welew inkä muberrem we muhkem bolup-da, şo gyzyl möhür basylan-da bolsa, yhlas bilen okysa, çykar zyndandan diýipdir. Indi aýtmandyr, nahak girendir ýa hak girendir, ony men aňlamaýyn, kitapda ony görmedik, ýöne zyndan, bir zyndana çüşen adam diýipdi-de. Bir zyndana çüşen adam yhlasy kalp bilen bir Şabany Ruzda müň gezek okyp-da, doga etse, Hudaýtagala çykarar diýipdir. Bir musibetleri bar diýipdir, muny her kime özi därk etmeli bolýar, ila ýan hal hiç çözülmeýär, heý bir muşkil. Onda on iki müň gezek okysyn. Kän ara, fasyla açmanjyk, her müň gezekden soňam bir iki rekat okysyn diýipdir. Hudaýyň izni bilen her jür muşkilde bolsa açylar diýipdir kitaplarda. Musibat taýy la ýenhal, muşkil haýy la ýenhal bir açylmaýan gaty muşkil zatly ba, be hiç unwan ýol ýok diýip durulan ol okan işle badyr. Şonda on iki müň gezek bir adam Bismillarrahmanrahym aýdyp, her müň gezeginde iki rekat namaz okysa Hudaý Taala açar diýipdir. Bir zenana ogly diri galmaýan bolsa, sekht bolýan bolsa ýa ogly dünýä gelende basym dünýeden geçýän bolsa, altmyş bir gezek Bismillah Rahman Rahym ýazyp-da, gerdenine goýsun, inşallah, diri galar diýýär. Tamam ulamalar tejribe etdik, sahyh zat diýýär muňa-da. Altmyş bir gezek Bismillah Rahman Rahym ýazyp-da, ogly dünýeden sekht bolýar ýa dünýeden gelakany basym dünýeden geçýän bolsa, Hudaýyň izni bilen, inşallah, durar diýipdir ogly kitaplarda.

Şonda, Aý, bar bolsa alaryn, ýok bolsa almaryn diýip gitmeýäň-dä, ha, bar bolsa onda men-de barýan, ýa kösen ibrat eýläm bolupdyr. Bir zat ýekemäň sen bete bellije zat-da, edil şo jire gitme bolýa-sa. Hop, ertir şenbe güni okyp göreris, gündogarynda göreli nätýär diýsek, o bolmaýar. Şeýle okuysak, Hudaý Tagala hätmen bize berer diýip ümit etsek, hätmen berer, inşalla. Hemmesinden ätikady jazym, lazym-da. Hop. Hemme şu ýatdaşy dellemizde mugteber kitaplardan-da hiç bärki zeýifow emme kitaplardan Alhamdulillah ýokda. Inşallah indiki hepdeden beýläkde Tefsiri Abidi jildi ýekimiz Alhamdan inşallah Hudaý Tagalaň towfyk bermegi bilen belkem ol näçe jiltlemizde Hudaý Tagala saglyk bilen ýurt parahatlyk bilen watan emniýetlik bilen ulamalaň agzybirligi bilen Hudaý Tagala ýetirsin inşallah.